naxɔ akpedada míegbɔgblɔm nɔ be naxɔ bubu míegbɔgblɔm nɔ be naxɔ kafukafu ɖe menye wòe o aƒetɔ leke wòanɔ na mí le zã me esia ta nètsɔ wò aʋala kɔ tsɔ mía dzi be ame vɔ̃ɖi mawɔ vɔ̃ aɖeke mí o ŋutasẽla aɖeke malé mí o eye womavuvu mí hã o adelawo tsi mía yome gake womeke ɖe mía ŋuti o Amegblẽlawo tsi mía yome, gake womekoko míaƒe agbadɔ o. Amewulawo tsi mía yome, gake womekpɔ afi si ke míele o. Yahweh, míele wo bebeƒe, míele wo ɣaɣlaƒe, eya ta míbe ŋdziya, bubu míetsɔ na wò, ŋdziya, míbe kafukafu, ŋdziya, míbe akpedada nɔ kpɔ luʋɔ yo katã le wo kafum ŋdi ya ɖa kpɔ luʋɔ yo katã le akpe dem na wo le ŋdi ya ɖa kpɔ luʋɔ yo katã tsɔ bubu na wo le ŋdi ya ɖa kɔ bubu la ha ewɔe dze na bubu sia ha ewɔe dze na toto ɖe dzi sia ewɔe dze na kafukafu sia ewɔe dze na gbedada sia o ɖe la yesu kristu ɖe wo lɔlɔ manyagblɔ yi ke netsɔ na mia mi be naxɔ akpe gbɔgbɔ kɔkɔe

blaeve-vɔ-ɖekɛlia, ele gbɔgblɔm be, Mewu nye mo dzi ɖe towo nu, afika nye xɔname atso? Nye xɔname atso Yehowa, edzi kple anyigba Wɔla gbɔ, amesi mana ke naɖe le nye afɔ te o. Ebe kpɔɖewo nudzɔla medo akɔ nɛ, Israel nudzɔla medo alɔ̃ gɔ̃ hã o. Wò amee le nye gbe sem, wò kplɔla, wò nudzɔla medo alɔ̃ o. Ele nu tsɔ le ŋuti wòzã kple Kelly le ŋuti ya. Aƒetɔ la le gbɔgblɔ na mí le eƒe nya la be míaƒe mowo nanɔ dziawo katã. Mímakpɔ anyigba o, ke boŋ míaƒe ŋkuwo anɔ to kɔkɔe la dzi. Míaƒe ŋkuwo anɔ Mawu gbagbe la dzi. Míaƒe susuwo anɔ Mawu gbagbe la dzi, elabe afi ma koe xɔname atso ava na mí. Eyi ke le nye gbe sem le dzia, medzi magblɔ be nu sia nu yi ke metom le le kɔ mo yi dzi na Aƒetɔ la. Gbegblẽ yiwo katã le wò agbe dzi, kɔ wò mo yi dzi na Aƒetɔ la. Medi be nàwu mo vavã ɖe dzi. Wò ŋkuwo nenɔ Aƒetɔ la dzi le dzi. Eyi ke èda ɖua Israel-viwo le gbea dzia, Egblɔ na Mose be na wòakɔ bliboa, akɔbli dã, eye wòwɔ akɔbli dã. Ekɔe do ɖe dzi. Ebe ame sia ame yi ke kpɔ akɔbli dã ma, ame sia ame ke kpɔe, eye dã ɖi wòkpɔea, akpɔ ɖeɖe, akpɔ hayahaya. Aɖi adzo le yama nu. Nyateƒe yi ke Mose wɔe ha, nenema wòdzɔ ɖe Israelviwo dzi. Ne dã gbenya ɖo efɔ mo ayi dzi kɔa, ke nànya be ekpɔ hayahaya. Aƒetɔ Yesu Kristoe le atitsoga la dzi. Eya míakɔ míaƒe mo ayi dzi na eye míakpɔ ɖeɖe. Egbea megale atitsoga la dzi o. Míaƒe mo ayi to la dzi. Míaƒe mo ayi dziƒo ŋutɔ me. Míaƒe ŋkuwo ayi dziƒo ŋutɔ me. Eya ta medzi be nu sia nu yi ke le dzɔdzɔm ɖe dziwò le dzia, kɔ woƒe mo, kɔ wò ŋku da ɖe Mawu gbagbe yi ke le dziku sia me, yi ke le anyigba yi ke le anyigba tome yi ke le afi sia afi ame si kpɔ ŋusẽ mana ke naɖe le wò afɔ te o mebe israel nutsɔla wò nutsɔla medo akɔlɔ̃e o eye mele alɔ̃ hã dɔ go he eya ta ŋdzia medo gbe ɖa tɔxɛ eyi ke nekɔ woƒe mo do ɖe aƒetɔ la gbɔ eye nexɔ mawu dzi se le ŋdzia eye netsɔ wò agbe kɔ da asi ne be nekplɔ eƒe agbe ha eye ame yi ke le tawò kpɔm ha magada asi le ŋuti be ame vɔ̃ɖi nawɔ gbegblẽ le ŋuti ha magada asi le wo luʋɔ ŋuti be amewulawo ŋutasẽlawo tsokatɔ gbetsitɔ woagogo wò agbadɔ ha eya ta eya ame si ke nèwu wò mo tsi na ŋuti ya ege ɖe wò agbe me eye wòtsɔ eƒe asi da ɖe wò dɔléle ma dzi eye wòɖe wò ɖa le dɔléle sia me ekɔ wò asi da ɖe nu yi ke le dzɔdzɔm ɖe dziwò eye wòɖe wò ɖa le me le wò konyifafa ya yi ke ƒe ɣeyiɣi me nèlea mebe aƒetɔ ƒe asi eɖo wò dzi dzi eye wòkɔ eƒe asi da ɖe dzi dzi na wò kpɔ ɖa wò dzidzeme le aƒetɔ la me nu yi nye aɖatsi na wò ha mebe etutu aɖatsi ɖe sia ɖe ɖa ha eye atɔ le ŋuti ya ha ŋkeke yi ke me nège ɖo Kɔsiɖa yi me ke nège ɖoa, nezu yayra kple amenuveve. Woayɔ wò hã ɖe amewo dome eye woabu wò hã ɖe amewo dome. Neʋu kesinɔ ƒe agbo na wò, yayra ƒe agbo neva. Mebe wò mo neyi dzi le ŋdui eye xɔname nanye si tsɔ. Papa ɖo ŋku wò dɔlawo dzi, ame yiwo ke woyɔnɔ zã kple keli, ame yiwo kpɔa mɔ na wò ɣeawo katã. Wò amenuveve negbã go ɖe wo dzi Yehowa neyra wò le ŋutia, eye wòakɔ ŋuti wò le ŋutia, nekɔ eƒe amenuveve ɖe tsi o, eye ŋutifafa nanye tɔ. Woayɔ wò be ŋutifafa me. Rebo kapataka, zindoli kandababorabaka, libro katosikala. Wò mo ne yi dzi ɖe Aƒetɔ la nu. Kpɔ Aƒetɔ le afi sia afi ke wòle. Yahweh nekpɔ wò afi sia afi ke wò hã nèle. be bubu kple kafukafu nanye Yehowa tɔ. Nekɔ eƒe yayra kple amenuveve ɖe dziwò. Wò aƒe blibo la neyɔ kple ŋutifafa. Dziɖula nenye le nuwo katã me. Wokɔ ŋutiwò le ŋdi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amenuveve nedze gbɔwò le Yesu ƒe ŋkɔ me eye medo gbe ɖa le. Amen.